Dann hun ech dee ganze Knascht ëmt Dir an de Mëtteg muss ech era mat an de Cactus. Do gët erausgeschleeft, geet knapps an d'Mall an ech hun eng Mall, ech kann der et soen, do gin ech weess net wéivill Liter dran, wann ech der deen décke Kappelsch giff der et auswenneg soen, mee et as och egal, vill jiddefalls, a bee Schlubbe voll, mäi léiwe Jong. Nach séier eng Kéier mam Plumeau iwwert de Won, dat ass de Programm vun de Mëtteg. Mar ass et méi relax, da geet et natierlech erëm op Réimech. Den ee Sonndeg op Réimech, deen aneren op Iechternach, ëmmer bei d'Waasser. Bal d'Musel, bal d'Sauer. Fréier, wéi ech nach gefëscht hunn, do hat dat seng Bedeitung, säi Reiz, wann s de wëlls, mee haut? Ech soen ëmmer, déi Musel leeft dach net fort. Dach, seet hatt grad. Mä mäi léiwe Charel, si kënne verbuert sinn, déi Fraleit, se hunn hire Käppchen. Mar ass Réimech erëm un der Rei. D'Esplanade, dat ass schéin, alle Respekt. An

Lo wou s de Pensioun hues, kanns de net éiweg an de Bicher stiechen. Soss bass de op de Büro komm, da waars de alt ënnert de Leit. Bass de beleedegt? Nö, firwat? Ma well s de net schwätz. Gëscht krut s de net zou an haut hues de Knäuschter drop, mengt een. Mee et schéngt, du muss fir d'éischt Janéiere schmieren, soss geet d'Kammer net. Wéi? D'Martine schwätzt och keng dräi Wuert, wann s de net wëllt, Da sinn ech esou gutt an ech halen en Gespréich, dat ass och net ëmmer eng Freed. Um Büro souz ech schonn ëmmer sou do ze Bruck. Just gëscht, gëscht wars de lass, alle Respekt, sou hat ech dech nach net erlieft. D'Geladder e bëssen dra gezappt a scho funktionéiert d'Maschinerie. Elo weess ech firwat s de keen kruz. De Meedercher muss ee schéi schwätze kënne, mäi léiwe Jong. Am Ufank mol. Herno net méi. Herno muss nach just d'Plätz kieren, d'Mall voll tessen an op d'Méidesch waarden, fir ofzewiesselen op Iechternach. An de Beidel och, mäi léiwe Jong. Mäin Auto ass fort! Huet ee mäin Auto geholl? D'Garage ass eidel! Ech gi un d'letzten Trottoir! Ech wëll enke mam Plumeau iwwert de Won! Kee Won méi do! Geklaut aus dem Garage, dat gëtt et net! Oder hat ech net eragesat? Hënn! Mee e steet dach beim Fanny vrun der Dier, Hännes! A wat mécht deen dann do? Du hues en do stoe gelooss, well ech der gesot hunn, Well s eng am Käche has an du bass de mat mir gefuer. Bass de geckeg? Beim Fanny vrun der Dier? Dann huet do een e geschuppt. Wéi vill Auer ass et? Hallwer eelef. An dir sëtzt gemittlech hei beim schwaarze Kaffi an ze braddelen. An där Zäit klaut ee mäi Won. Keng dräi Joer al, frësch poléiert, keng 30.000 Kilometer erof a beim Fanny vrun der Dier. An du sëtzt hei ze tozen D'Fra leit nach am Pyjama an ech scho gekniet ëm d'Dier. Allez Charel, soss ass se fort, komm séier! Mat him gefuer a mäi stogeloss, dat gëtt et dach net! Ech gëscht eng am Kescher.

Hei si mer! Hei de Charel, bonjour! Ah, bonjour, Madame Martin. Charel, wéi ass et, ale Jong? Kuck net esou dreepseg! Fuer mat eis op d'Musel, huel e Pad oder zwee an alles leeft wieder der Schnéi eche, gell du Martin? Nächste Sonndeg huele mer hie mat, de Charel, datt em déi zerkniwwelt Fisel em Inn vergeet. Waart just d'Féiss wéi, soss wäre mir gewëss schonn erëm. Ah, op der Musel gëss de en anere Mënsch. Du kriss eng onheemlech Loscht fir dech op d'Ouer ze leeën. Deen heien tässelt si elo, d'Marie-Astrid juppelt en déi aner Säit an du kanns an där Zäit dem Kolleg d'Fotoe weise vun der Esplanade. Si si mer gutt geroden, een Auto blénkt méi wéi deen aneren, mee mäi blénkt am schéinsten. E blénkt net, e blëtzt. Nächste Sonnde geet et op Iechternach, do ass et och schéin. D'Haaptsaach ass d'Waasser, dat sot de Josy schonn. Fiers de mat, ale Frënd, a kuck net esou driipseg. Deen heien, deen tässelt sech nämlech elo, fir datt mer fit a frësch si fir den Dannersdenowend. Bonjour awer Madame Marti. Entschëlleg. Moien Isi. Bonjour Monsieur. T'ass de Charel. E kennt Iech net méi. Vum Büro. Euro. Gëtt Zäit datt ech ginn. Sëtz dech. Mir sinn al wéi d'Charel Geldiert. Knapps datt ech iech nach kennen. Ho, dir sidd nach ëmmer déi selwecht. Den Izzy ass esou bësse geelzt. En ass ganz der Rued. Zanter der Pensioun. E wëllt nach ëmmer schaffe goen. Ech muss elo schaffe goen. Sëtz dech. A wou schafft den Här? Ech hunn d'Pensioun, Isi. Scho laang, du hues se dach och! Ech kréien se net, si gi mer se net, well se mech brauchen. Hei, kuck, déi sëllechen Dossieren, déi ech nach ze erleedegen hunn. An all Dag um aacht um Büro, präzis. An d'Carole? Et soll an d'Süschi kommen. Mir fueren op Réimech. War der schonn zu Réimech op der Esplanade? Jo. A wou schafft der, wann ech froen däerf? Ech hunn Pensioun. Mir waren dach zesummen um Büro 30 Joer laang. 30 Joer? Dir hätt Iech éischter weise missen. Dräi Joer laang hu mer ons erëmgeflass vu Réimech, Sonndeg fir Sonndeg. A vun Iechternach. Deen ee Sonndeg op Réimech, deen aneren op Iechternach. War der schon zo Iechternach op der Esplanade? Wars zu Réimech? An all Kéiers hun ech extra e Streisel gebak. Ech gin. Wuer? De Büro. Sëtzt. Ech kommen net no. D'Balance ass nach ze maache mam Débit a Crédit. Wann ech eng Differenz hunn, dann hänken ech. Débit créditéieren, wësst Der wat dat ass? Dat war dem Chef näischt erzenges. Deen hätt Der misse kenneléieren, mäi léiwen Här. Mee deen hunn ech kannt, méi wéi genuch. An Dech eréischt 30 Joer laang vis-à-vis, een deem aneren an d'Gëlladder gekuckt. Zu gudder Lescht goufe mer nach bal Frënn, an dann op eemol alles vergiess. Mee dat kann der net sinn! De Charel, eranner dech! An de Fix, an den Tëppel, an d'Joffer Eulalie, eis alleguer! Plange, wësst Der, ass dat Schéinst, dat Wichtegst an onsem Alter. Géif ech net plangen, ech wär verluer. Ech misst mech schwéier rieren, mee ech mengen, Dir sidd och e bësschen deen Typ. Den Isi kennt nëmme säi Büro. Am Fong ass en ze beneiden.